Ech begéissen ech schon haut zum zweete Part vun Captain Toad Treasure Tracker. Ja, et war elo e bëssen hier, bis ech schon eng Kéier dozou komm sinn. Super Mario Bros hat mech och gekillt. An déi Nintendo Switch Presentation Hype war och grouss. Mir maachen haut eng wëll Juegd op d'Glutspitze. Ginn natierlech elo hei bäi d'Doppelkirchen am Palastgarten direkt kucken. Wat dat ass? Jo elo an Zukunft kënnt Treasure Tracker emol rem méi oft. Ech wollt wierklech Super Mario Bros emol duerch hunn, well dat eng Qual bal ginn ass. Mir sinn hei am Orient ukomm, wéi et ausgesäit. An esou Kiischte gesinn nach ganz schéin aus. Anscheinend net. Loossen d'Toadie hei duebel. Mir kucke elo nach eng Kéier wéi dat ausgesäit. Mir drécken elo do déi zwee P-Knäppercher. An dann mengen ech kënne mer hei erof. Jo dat kënne mer dann. A mer ginn eis eng Kéier ukucke wat hei elo esou leeft. Natierlech all Mënze sammelen, well ech mengen hei ass elo ee Level. Gi mol kucke wat hei esou ass. Plëpps, dat kann ech erauszéien. Dat sinn och e Mënze, ganz wichteger. An hei sinn och der. Déi gi elo gesammelt. An jo, et freet mech erëm, datt der ageschalt hutt hei bei dem Entdeckungsspill. So, mal gucken, ob ich den da kriege. Lo hei nächste Gegner. Voilà, und das war ein Diamant wert. Tipptopp. Der merkt also, wenn man das nicht wie aus dem Mario Bros. das rundherum lallt. Mir muss uns überlegen, was der möchte. An äh, schade am Anfang noch nicht, weil über Switch viel zu schwätzen, aber den Hype, den Hype hat also abgekillt, nachdem ich das dann nicht mehr angeguckt habe. Und holy moly. This will be funny in the future for all the Nintendo lovers. Kritiker hunn awer méi vill ze mellen, ehrlech gesot. Äh, Akkuzäit blablabla. Mäi Gott, wann dee een hutt, deen 3 Stonne laang dat duerchspillt, méi wéi 3 Stonnen am, äh, dobaussen, äh, good job. Sou, mer ginn dann eimol kucken, wat elo ofleeft. Well mer gi lo hei, fale mer erof, jo dach, mer fale elo erof, a mer kucken hei erëm deen Toady dohinner ze kréien. Et ass wierklech méi e schwierege Level, dat hei, wëll, sou, sou, elo kommen ech erof, voilà. Elo heescht et dréinen, voilà, mir si wouaneschters hei ukomm. Voilà, d'Mënzen all sammeln. Voilà, den do killen wir och. Da kann ech him hei de Wee rëm fräi man. Also de Level ass gäil, den se hei opgebaut hun, wierklech. Good job Nintendo, och wann d'Wii U anscheinend eng Konsol ass fir ze vergiessen mëttlerweil. Ech sin jo och der Meenung, datt du se gudd gemeescht hatts, wat hei lass ass. Voilà, da kréie mer e Kristall. Voilà, tipptopp. So, mir kucken du mol. Du hast soss näischt. Kënns du nach en Tierchen hei dréinen? Mee ech mengen... Ah, dach, ech misse sou maachen. Okay. So, mam Toady, den een ass elo blockéiert, da gi mer mat deem anere of. Oh, dat ass awer Chance. Schade, duerch gi war schonn ofkrazen. Voilà. Bëssen riwwer heckelen an dann treffen sech déi zwee erëm zesummen nodeems se hei getrennt woren. Sou Toadies, mir ginn hei nach viru kucken wat hei sou leeft. Jo dat do misst awer gutt ausgesinn fir den Rekord ze packen. Wéi zwee Briddercher gi se hei hin an hier. E gutt Spill. An da gi mer, dat ass onerwichteg, eng Notiz, esou e Stär huet 10 Mënzevaleur. Dir seet elo, wisou déi 10 Mënze wichteg waren. Nämlech, mir haten der 60 am Lave gesammelt a mir hunn am Ganze missen der 70 sammeln. Dat heescht, all Mënz fannen. Mee ech gesinn, mir hunn den Diamantche verluer. Ënnerwee. Do hunn ech elo net opgepasst, dat ass d'Middegkeet. Deen schneiden ech dann zum Schluss hei era wou dee soll gewiescht sinn. Mir gi elo an deen zweeten nach hei kucken wat dat soll sinn. Am Duerf hunn ech hei geis. Gi mol hei esou kucken. Also ech wäert awer ufänken ab und zu eppes eran ze schneiden well jo de Level gesinn. Et geet wierklech drëms eng Kéier dat et levelen. Iech kënnt ukucken esou. Mir mussen eis dru gewinne mir sinn elo eng Kéier en einsamen Tod. Ups do geet guer net hin. Besse lo Wirrwarr gewiescht, nodeems ech lo am Ecstasy e besse war. Komm ech steier op. Voilà. Voilà, hat mech ok, da bléckst. Da gi mer mal de Kristall do hanne sichen, dee mer och direkt gesinn. Ech kommen all iwwer hof ja. mal iwwer so da kommen wir wéi hm. bëssen offaden voilà, wir warten of bis den Déi hunn et zerklappt an da gi mer hei erop, géif ech soen. Well elo kënne mer eppes dréinen. Dat ass ganz wichteg. Voilà, elo munn ech hei, dat gesitt Der leider net um Gamepad, un engem Drätchen dréinen. Well mer ginn eis do nach eppes sichen. Esou. Kann ech virun dréinen? Geet dat? Merci. Jo, dat geet. Esou, kann ech elo op B drécken oder einfach op d'Säit goen? Okay. So, mir machen dat hei och lo taktesch. Mir ginn dat virun. An voilà. So, den do lassen wir auch weg. Und ich hoffe, hei ass e Kristall dran. Ah, ich rum den doch net schlecht. Den Toadie muss ja auch groß gehen, gebe ich behaupten. Hoppla, da war Chance. Nei ass elo heescht opzepassen. Am ah, mir goufen erwëscht, dat ass lo gönn net gutt. Well Challenge war et net erwëscht ze ginn. Déi Menschen och no am Katzei. Dir mierkt, dass Mietsch geht ass awer trotzdem drin, weil er kann nach Borderline machen, merkt Mech. Mee jo. Bëssen Onkraut rupfen, ne? Mir wësse jo, wéi dat geet. So, lo maache mer och hei en Trick. Ah, fuck, mir kënnen eis net offalen loossen. Bësse schued. Mee bon, da geet d'Tei virun. Hoppla. Lo bëssen hei... Eng kleng Party eran, géif ech soen. A lo hei offen erreecht du eppes ze fannen. Voilà, do, dat huet ech da gebraucht. Merci. Ass bal onméiglech fir ouni et do erwëscht ze gi, géif ech soen. Falls dir déi Mauer muss rekt maachen. Maache mer dat elo nach eng Kéier gläich, da gëtt dat ugehaangen. Sou, hei nach eng Kéier oppassen. An hei einfach sech elo an d'Rei stellen, géif ech soen. A bäi de Stär ginn. Voilà, dat wär gepackt, den do Level och. Guck mal enke op Zäit, ass gebe ich lo herno einfach och mat kommentéieren, wann ich enke alles probéieren. Ich gif haut 3 Level just machen. Do mat Kristallen all krut. Voilà, vu keng Chagel, mir dürfen... An hei ass dann d'Laserratte im Drehwurm, guck mal eis dat och nach un. An dann gëtt wirklich so nach eng 5, 6 Minutten dru gehaangen, wou ech e bësse mat kommentéieren an iwwerleeën, fir alles ze sichen. Dir mierkt also, och wann een norecherchéiert, ass net esou evident, et och bei First Try hinzekréien. Sou, hei d'Bücherregaler, ne? Dat gëtt et och nach Leit, déi liese wëllen. Sou, an hei musse mer emol eng Ronn dréinen. Sou, dann dréine mer eis emol do zesummen. Hëlleft dat? Jo, dat hëlleft eis, fir emol ee Kristall sichen ze goen. Bëssen eer, wat mech elo bëssen hei nervt ass dat ech een ee Kristall am Ufank da net fonnt hunn. Dat hätt missen méi, dat hätt ech missen oppassen. Mee bon, wann een Switch esou schéi Saache gesinn huet haut an der Presentation, dann kann een dat emol vergiessen. Hei elo ganz wichteg deen doten, ech mengen dat ass och d'Challenge gewiescht, jep. Esou, an da gi mer hei emol nach an d'Hirschen dréinen. Elo natierlech wichteg net. Net direkt an d'Zil ze goen, mee nach e bësse virun ze dréinen. Esou. Also hei, ech mengen, et sinn och guer keng Géigner op deem hei Level do, wéi et esou ausgesäit. Voilà, nach e Kristall. Dee kréie se hei. Kann mer do iech déi hin? Nee, komme mer net. Esou, elo gëtt et interessant, fir do nach hinzekommen. Ech stelle mech emol dräin an vun eng Kéier. An da misst et ganz simpel sinn, hoffen ech emol. Jop, dat ass et. Also wann der wirklich och Themen huet, Toady, das, das ass e Spill, dat éischter Ratespill eng Keer mol ze ofwisen, dat gouf et op mengem Channel nach net. So, oh Gott, soll mal ein bisschen hin an her drehen, wat willst du von mir? Erinner ass rem die Leseratte, da hummer se, ne? Oh Gott, ich fan den, also grafisch ass dat dolle bisschen wir, aber, ala, hier gëtt mir den do, den wëll ich och, merci. Kann ich dat do wirklich net... Das bei iech och op der Kopp, oder sinn ech lo... Komplett an de Kapp geschoss, wee wees. Bon, mir gehen halt gucken, also dat waren dann Toadies, die an der Bibliothek abgesperrt gin sin an äh, die ganze Zeit gefreakt hun. Ich mein, naja, soch net méi. Méi ze ma ah ja, voilà, da wär nach den, äh, die aner Seite den äh, Dingens gewiescht, den äh, Kristall. So, tot, wann ich gelift, mal komm raus. Ich mein, Kevin mag schlofe gehen, hat mal so nach viel Gold, dat drop zu halen, mir, weil Zwischenpräsentation so hype. Oh, Ippe war. So, dat do misst richteg sinn. Nemm mer deen do Level. Meng ech fëss zwei misst mer dee gepackt hu wéinstens een Hauti krut. So, sot hi kréien. Ah, do wären nach Mënze gewiescht. Mee bon, shit happens. Et ass net drëms gaang hei Mënzen ze sammelen. Kucken eng Kéier op d'Zäit. Wat hunn ech opgeholl? 10 Minutten. Jo, da maache mer déi aner elo nach eng Kéier. Mer sichen nach eis Secrets. Level 7 gepackt. Dir gesitt och dräi Stéck néischt elo wann d'Switch Presentation war deen Dag hunn ech och opgeholl an der Virgestënn an hei dat ok dat gi mer och eis nokucken mee wéi d'éischt gi mer mol zréck ech mengen mir fänke sou rückwärtsgang un im Dorf der Scheigeiß zweete Versuch net erwëscht ze ginn bäim ronderëmschleichen Touni dat packs de. Ech meng an Lei awer dat waren de Feeler en fir droge malen. Mengen alt ëmmer do kéint och wären en Toun an den extra Rules. Wer ma dës gemi virsichteg So fir sech mir egal Den Toun interesséiert dat net wat scho soen. Een huet Switch vun sech och gesinn ass Rëvi Kichelchen. So tak tak tak tak tak. Gießerei. Oder haben wir die Taktik oder du, oder du war pixelabisch, das hat gesehen. Ach du Scheiße, sag, seid mich von da oder da gesehen, laut verlassen, da kann schon ein Kerl. Restarten, holy shit, der Winkel, oder gesehen, ah, ich gebe wichtig. Probéiert nach eng Kéier, wann net gëtt et herno nogekatt, well da gëtt der bei de Partner awer e bëssen ze laang. An jo, mir probéieren dat nach eng Kéier. Ech mengen dëst gemaach mat Omi Zack. Oh, am Proff dat. Gedoldspill ass et och an Engers, wësst der dat? Esou, Gedold huet den Toad haut net anscheinend. Dee wëll dat den 3. Mäerz gëtt. So, dat do ma mer nach wie fir drun. Dat war am vu net so schlecht. Ich mein, wir waren Land wo of bis hin och sein Tierchen do mat gedréint huet ne? Da misst den as jo net do an d'Quere kommen. Voilà, dat do klappt. Déi do Challenge hu mer gepackt. Just lo hei oppassen. Ech denken, mir setzen ons direkt hei ronderun. An da kënne mer hei direkt d'Trap eropgoen, ne? Yes. Ah, dat gleefs de jo net, gell? Wat ass dat do fir en Trollspill, gell? Kann ech dat do. Bon, dat kritt dann ugehaangen. Wéi soll se dann do, wann ech gelift et packen, net erwëscht ze ginn, wann s de mol net un der Trap dech kanns hänken? Holy shit. Ja, deen hei Level wollte mer am Fong och nach maachen. Mir maachen da den Münzevakuum, kucke mer nach, wat dat ass.

Mengen ech. So, dat war dann déi Challenge. Dat ass dann och bëssen agebaut zur Ofwiesslung ab und zu. A mir kucken eis elo nach un, wou zum Däiwel deen zweete Kristall ass. Dat wäert ech jo wéinst nach hikréien hei a menger Sprechstunde. Wann et sou kann bleiwen. So, mir haten hei am Fong alles awer fonnt. Voilà, den do hat mer schon. Mënze kënnen eis dës Kéi egal sinn, ehrlech gesot, ne? Ah, mir haten fir drun. Ech hätt all Onkraut gerappt. Ka vläit sinn, datt dat de Feeler war. Mir kontrolléieren dat natierlech am Detail. So, online kucke goen. So ech mengen ech brenn och no kee Part ze maachen. Like wat haalt Dir vun der Nintendo Switch Presentation? Do si mer am TL-Chat scho gutt am Gaang mat mir ze diskutéieren an et wäert nach nix Gold sinn. Dofir ech hale e bëssen aus op vu Youtube an och aus Respekt vum Alpemilch, well dee jo wierklech do dat duerchgefreakt huet. Huech quasi duerch gemauert. Ech war nach pennen eng Kéier der Tëscht, dat muss der och Iech virstellen. So do war jo wierklech näischt méi. Ass dat dann eng Kéier un, hei war flott. Ah, wéi schlecht war dat do dann. Den do einfach net fonnt gehat ze hunn. Da mierks de, wann s de an engem Spill net eng Kéier hikucks. Ah Gott, dat do ass deen do Trick. Wou ech mengen, dat do misst goen. Hoppla, voilà. Richteg kompetitiv hu mir dat do gemaach. Sou, an da gëtt dat do eng Kéier am Speedrun gemaach. Dir mierkt also, Level 6, den éischte Fail. Boah, Fail weess ech net. Dat ass einfach den éischten Troll, géif ech behaapten, wann ee sot, et war Fail. Schreift an d'Kommentare. Mir ginn nach eng Kéier Mënze sammelen. Eis zwee Kollegen, déi zweit vun der Tankstelle. D'Luucht un, d'Luucht aus. Ären Auto muss an d'Garage bei deem Dreckswieder. Voilà! Ups, probéieren eng Kéier hei sur place et ze packen. Alleguerte Dinge sinn drai. Ah vläit hunn ech mam Comment fir jo awer gepackt dann se plus ze maachen. Sou, Level 5 den och gepackt, awer méi schwiereg. Sou, Shy Guys. Dir hutt e Spill krut, Super Mario Odyssey heescht dat, wou Dir Iech rëm kënnt amuséieren. Ech wëll awer elo gär hei dat do packen. Sou, mir probéieren nach eng Kéier.

Ech mengen mir waarde wierklech of bis deen doten d'Kéier mécht. Sou fir keng Risikoen anzegoen hänken ech mech elo hei hannendrun. Dat mer dat wierklech hikréien. Dat war jo net de Problem virdrun. Dir do mech och dréint sech net ëm, dat ass gutt. So, ach, gleefs net. Bon, dat katt mech dann drun, ne? Bis nächst Kéier, ech probéieren dat lo hei nach de ganz Zäit. Allez, ciao, ciao. Drecks Scheigeis.